Mae dyfu fi gwestiwn. Ydy hi'n wir amser stopio prynu anrhegion Nadolig? Oherwydd dyna be mae Martin Lewis wedi holi yn erthygl papur newydd a sgrifennodd rai blynyddoedd yn ôl. Wyt ti o ddifri? Ddim anrhegio Nadolig? Wel, os wnei di feddwl am y peth, ni gyd yn cael ein gorfodi i wastraffu arian ar rwtsh na ydyn yn gallu fforddio ac arna i roi i bobl fydd byth yn ei defnyddio.
Ti'n gwybod, fi'n cytuno, mae rhoi adeg i Nadolig wedi colli ystyr, mae'n gwneud mwy o ddrwg nag o les ac yn rhoi syniadau anghywir i'n plant am werthoedd ac yn lladd y llawenydd y dylen ni fod yn eu i fod yn brofi yr adeg yma o'r flwyddyn. Dim rhoi dim i neb, ond mae rhoi a bod yn garedig yn beth da.
Ok, maen nhw'n hal rhwng rhoi plant, rhieni, tad-cu a mam-gus yn rhoi anrhegion i'w gilydd, ond dydw i ddim yn gweld y pwynt o roi anrhegion i neb arall. Ie, mae'n ymddangos fod y Nadolig wedi ei noddi gan Amazon yn ein tŷ ni, stwff yn dod drwy'r post yn ddyddiol, Mam yn meddwl bod hi'n cael bargen, ond fi na, mae yn bardd.
Ydych chi'n cytuno bod Nadolig wedi colli ei ystyr, a'i fod o wedi troi'n ffair i prynu a gwerthu? Mae gwir restr y Nadolig yn llawer symlach, a dim ond tri anrheg y cafodd ei roi ar un nos yn dywyll dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Gwrandewch ar y darlleniad o lyfr Mathew.
Ymweliad y Gwir Daith. Cafodd Iesu ei eni ym Methlehem yn Jwdea yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwirdoeth o wledydd y Dwyrain i Jerusalem. Pan aethon nhw mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn efo'i fam, Mair, a dyna nhw'n disgyn ar eu gliniau o flaen ac addoli. Yna, dyna nhw'n agor eu paciau a'ch rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, aur, fys, a myr. Yn wahanol i'r doethion, nid ydym yn gallu defnyddio neu teithio pellteroedd eleni. Doedden ni ddim wedi sylweddoli tan y blynyddoedd yma mai braint yw drysori, ond bod yn rhydd i ddathlu a cymdeithasu.
Felly, sut byddai i roi ystyr yn ôl i'r Nadolig?
Yn ystod y flwyddyn hon, mae nifer o deuluoedd, busnesau, gweithfeydd ac elusennau wedi cael ei effeithio gan y pandemig Covid 19.
Pobl wedi colli swyddi, pobl yn gwrandeisio'i aelodau o'r teulu a phobl wedi colli rhyddid. Ond beth wnaeth gwahaniaeth eleni? Gallwn ni'n cefnogi'n lleol, cefnogi'n elusennau a chefnogi ein cymdeithas.
Cefnogi cymdeithas? Beth? Fel pan wnaethon ni clapio ar step Unrhyw Saint Ty? Hon dyw awn awn dyw clapio ddim yn anrheg.
Ond gall rhywbeth sydd yn rad fod yr un mor werthfawr. Felly, os dwi'n deall yn iawn, y pethau bach yw'r pethau pwysig?
Ie, gwên, amser a bod yn garedig. O, ac yn fwy o gwerthfawrogwch eich teulu, eich ffrind a eich cymuned.
Ystyriwch. Nadolig yw dod yn ynghyd â'n deuluoedd perthnasu a ffrindiau i ddangos cariad tuag at ein gilydd mewn anrheg a chan i gyd-lawenhau bod Mab Duw wedi ei eni â'n plentyn.
Beth fyddwch chi'n gwneud eleni?
Bydda i'n facetimo mam-gu, os mae'n cofio sut mae gwneud. Bydda i'n cael virtual Christmas dinner gyda'r teulu.
Bydda i a fy ffrindiau yn cael parti Zoom dros nos Galan. Woohoo!
A fydda i'n gadael teimlo'n fysgedi wrth step yn drws cymydog.
Ie, dyna beth sydd angen i ni wneud eleni.
A chofiwch i chadw'n ddiogel. A ystyriwch os raid i fi fynd allan.
A os raid i fi fynd i'r siop.
A os raid i fi fynd i dŷ fy ffrind.
Eleni yn fwy nag erioed, ystyriwch, codi'w ffôn, danfon neges destun neu garden, byddwch yn greadigol.